ndati pada uchihodhwa zvina because ama but uh, anyway ah, ah, ah, ah, ah, koiko depi wangu ah, napo kavamusika apa ah, iwe mazino sha pakaipa kaderere kanonaka kakakangwa wangu ehe ka unozviziva wani ko wakazodiko paya Ah, wakandifinhure.
Ah, wangu zvaizoita ndirambe ndine nini. Audare. Ah, hey, wangu.
Eh? Sa iwe chetozopa kamari kendrink sha. Zvakazoitika. Aiwa, unoona chi problem yako iwe. Andifanira kuti ndoita key access padhini pako iwe. Yatobodya hangu kabanana usati uri yari. Ah, zvakakandiita zvakatondidhaka. Sorry ka. Sorry ka. But anyway, unotombondipiwa kamari dzamaipi dzamakapiswa nadzo. Andokupoet.
kwekuwedzera pamusika bcause hmm? pamusika apa pana mafruits akawanda ka hmm. sanongokupoka tindula uenda rini kunohodha saka ndokupa tindula arikoti ndiwakatoita kava kuti zviite padhenje topona itodedza yokoza wangu

Ndonyaya yacho. Ndara sene nazvo. Hapana pamusana mbokoko kana mbofona bo. Fona chi unofona pana padini pako here pano nekuti ipa anika bebe kanyuwa nika chedza. Plus wona chi paka bebe kake futi. Chi ndakudya kawo.
Ha. Ndikutokutaurira. Ndara mwana wese uri ngoni mukudya. Ka bebe kake katowira zvezo zvimbano. Ende kari kutojigira wangu. Totaurira. Ah. Ko family.

aita sei musiri wemumwe wedu mwana ambodyawo mbwa Mm, unoona ka pane zvekuti kana unzwa mhanya nemwana nditi zvekuti ukanzoona ex wako ka akuzodyiwa nerimwe tsaka ii wangu Hazvibude. unozodzikisira level ini wabike iri mudeni mako maya iyo ambopira mfani iyo mfani iyo mfani ayewa ka ungopinde kana iyo mfani
Tati Queen. Hello, Mfundisi. Ah, my daughter, uri right. Ndiri right ko kusawanikwa kumunamato wemanheru nezuro. Iye habhizi yacho mahwani mufundisi. Wane nguva kubva last week handinombokona. Iye hama hwani mufundisi. Iye poto uchisvika uchechi pedzisira kuuya uchechi yange ichiko Sunday yacho ndakuikanganwa anoinded Sunday yeah. Yakatendoka musikana wakauya nayo uya uya. Hochiedza.
Ya kusazoziva zita rake ari right here.
okay okay okay anozombowanikwawo ah, futi kuchechi zvakare
hakuda uyedutsa mwana wesangano handinozviona
e eh, ngaapota achisvika kakumunamato kuofisi uko eh, Yaa anouya ngirozi dzinenge dzinaye my daughter usatye. Isusu hamusati mambotideedza kumaofisi uko mfundisi. Kwamunotambira kurima uku mwana wangu. Mune maudoti tindoutswa every day at least tikatanga newanyu wanu achangopindawo. Ewe mfundisi hatingapikisane nemunhu waMwari. Handiti unomuudza kuti ndiri kumutsvaga baba vari kukutsvaga. Tichasvitsa shoko. Okay, urare zvakanaka unamate. Thank you. All right. Chichi. Chichi baby. What's up my guy?
I'm good. Mm. How are you? Ah, I'm okay. Okay. Busy kane ma plates ayo mwangu. Yeah, mbona basa yemu basha ma.
Pakatoipa. Ah, haisi tatobva tapedza basa padini ka. Taura zvako sha. Ah, wangu. Hey.

so vatanzi uye kuofisi uku vari tokuda kuofisi uku vakaratidzwa pamweya ne one day oh, kuratidzwa kunomboita mazuva here nhai wangu aiwa ah, ah, ah, nonono iwe ne one day iro riri then iwo wati zvakamboitika kwauri no because uh,
sindo chenyu zvezita haisi itongoita yate ichitoita muchecho wakundityisa manje hmm. do you think unozo is this something bad ha no varatidzwa pamuya so ndokuperekedza kavangu ndina nini because ah, ndakutofunduka wangu ah, ah, um, hanzi ndakufunduka sanakidze asi zvingoitika ni one day then watoratidzwa something pamwe iwe iwe iwe ndapedze kuita maplace angu shandisa ndabatwa nestress
ayanachiedza pese maplace aya tokuperekedzoko ya okay okay saka hanzi warudo ndonari

mainini vemunhu bamukuru vangu kuri sei murikuita sei nyama mainini ka ndangofunga kuti maoko emunhu ari kunamata ndoiga akabatana Bata nairo. Ah, mai nini muriko. Wani munhu akakunda sisi vake kunaka. Kwaaviri. Eh, mai nini ka. Eh? Ndichatotaura nemavhenda isu mudziro mko. Nzira yamunofambira imibiswe musika kozi tinonzwa nekudona. Hai. Eh, Mawana. Mabva mamwe ina sibakuru.